Bor que lo temps es encampau a la plèia, sián dimècre matin au moment qu'escriv aquò, se i revenhan un pichon momenet sus aqueli sants de la plèia que se sufisie d'un pòu li pregar o d'un pòu li brandesser per que larguèsson a plen bornèu li zorrages desirés, coma disie l'autre. E en defòra de Sant Antim e Sant Elòi, que n'avèm parlat ièr, n'i a un de Sant de la Plèia, que toti li Provençau lo coneisson, qu'es lo promier, lo peu grand, lo peu fòrt, lo peu bèu, Sant Zen. Ah, Sant Zen! Sente qu'anem mai remontar lo temps, repartir vers aquelis annados cinquanta, monte, a Maiana, se fasiá toti li ans, o mes de setembre, lo romavase de Sant Zen. Lo president d'aquel estrange confraier, confraier qu'aviá una bandièra mai qu'èra pas en plen reconeiguda per la paròqui e per la glèisa, èra Louis Var, l'oncle de mian que foguèt tanben president de la confraier de Sant Elòi. Es eu que rampelava lo monde e qu'organizava, chascant, lo romavatge.

Aquò fait, montavián a la baum i la mondau, o rocas, aquí monte se rampissien li buti o li fiòl e ma que l'aigò santo que coulava fieu e qu'èro bon per tu e sobre tu contro li fèbre, bò que Sanzen èro lo patron li feubrós. E los autres li pichó, me rapèle que badavián en bas davant la pèiro cavada monta i aviá encara la marca de la tèsta de Sanzen que dormia a la deura e badavián encara mai enau, a costat lo trau de l'aigo, l'autre trau que i aviá dins lo rocàs, lo trau que colava peu pe caire e que pas men èra aqueu dont es pilava autre temps un polirai de vin clare coquin de sòrh e qu'èra desenant a Benè. E sur lo camin dau retorn dins lo carri se cantava a plen gosier lo bèu cantic a Sant Zèn, En l'onor de Sant Jen cantem totis ensenh aqueu pius cantico que conta sen façon l'istòri magnifico de si santizacion. E te vos vòu contar una pitòta aneidòta sur Sant Jen. Mon fraire e ieu d'estieu aviam set ans o veu o des e d'o temps de grandi vacança anaviam toti li jours travalhar i tèrra e menòsti Jen per campar li pèrre o li pessèg o li zambricò. E bot, temps en temps, avián un pau lavanèl e oián autant amar restar a l'ostau per s'ameusar o anar jogar meli colèg. Mai, aquò èra pas au programa de Zan e Odet, e toti dis après dinè, après la sièsta, Zo faié partir sot un canhar en secant e anar travalhar. E me rapèle que, de fesquelha, sens obreu, a la tzu-tzu, avant de s'empaiar per la sièsta, se metián d'agent lo junh davant una pitòta estatueu de Sant Jean que nòsti parents nos avián adeu probable d'on romava du Bauçais, o Bauçais, e te ie fasián de preguièro fervorós e arderós que jamai, per que faguèsse ploure du temps de la sièsta, quauque poli d'orais o una bèla chavana que nos empachaié d'anar travalhar. Mai pecaire, jamai marcè aquò, e qu'o rouvrissián li controvèn, si est acabada, ne'n tombava de rais, vò, mai, de rais o de solèu, a ensequèr toti li païsans de Provença. E l'après dinèr, se passava mai lo mitan di pèro, di pessèg o di zambricò. Mai, per aquò, avent jamai reneguèr lo culte do brave Sant Gen, qu'è probable, sabié çò que fasié, e que, e que no voié gardar sempre, atravalhí e laboriós. A la devinalha. Aquò qu'o mainha, o mainha o mèn pesa, i li trau, naturalament. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous.